Gowy Şerefetdin ine bizem Türkmenistan döwletimizde täze prezident seçip saýlamaklyk üçin bir taýýarlyk işini alyp barýas diýinmi ýa pikir alyşýas diýinmi ýa öz pikirimizi beýan edýäs diýinmi Garaz Türkmenistan indi ýyllardan bäri şol ataly da indi muny täzelemek isleýäs da bir täze prezident bir seçsek o diňe öz tohum tijiniň aladasyny däl-de biziňem aladamyzy ederler ýaly. Bu hudaý urarlar ker, kör. Olar bizi eşdenok-a. Ine şu wagt gyzlar watly bir aýal doganymyz bir giden zatlar aýtdy, ýagny talypyň ýaýynda. Ýagny bir çykgynsyz ýagdaýlara sezewar bolýarlar. Adamlar hiç ýerden derdine derman tapmaýarlar. Dogtora gitse dogtordan, häkimlige gitse häkimiýetden öz meselelerini çözmeklik üçin hiç hili netije tapmaýarlar. Ýagny bunuň hem bir tek bir çykalgasy bar, ugry ýoly bar, ýagny biz hemmämiz jemlenşip, jem bolup närazylygymyzy bildirmeli. Nämä gerek ine şu? Ine ýaş diýdiňiz, owadan diýdiňiz, görmegeý diýdiňiz, emma bu ker, emma bu kör, emma bu ýüreksiz. Özüňiz pikir edip görýäňizmi şony? Ine şoň owadanlygyny ezip içjekmi? Ýa şoň ýaşlygyny başyňa täç etjekmi? Näme etjek şony? Deňlik ýok-a. Watandaşlarymyz ýat ýurtlarda bilen, ýarysy Türkiýede yzan juwan, ne edep galdy, ne ahlak galdy, ne maşgala galdy. Ýarysy Ýewropada, ýarysy Rossiýada. Ýöne ine şul owadan prezidentiňiz, görmegeý prezidentiňiz. Peýdasy ýok, adam eşdenok-a. Adam ker, kör. Ýagny ýaş ýakşykly akylly Allaha şükür başymyzyň täji diýýär. Peýdasy näme adam eşidenok how eşidenok. Adam öz watandaşlarynyň arz şikaýatyny eşidenok how. Näme ezip içjekmi ony başyňa täç etjekmi arz şikaýatyňy eşitmeýän bolsa. Sesiňizi eşitmeýän bolsa. Onda korrupsionerleriňem eden etdiligini eşitmeýär. Korrupsionerler begenýär şul prezidentiň hiç zady eşitmeýänliginden, görmeýänliginden korrupsionerler begenýär dagy bilýäňmi sebäbi korrupsioner işlerine dowam edýärler, ogurlyk edýärler, halkyň hakyny iýýärler. Owo häkimlikleri, prokuraturany, sudy satyn alýarlar. Bul Bilemok-da onsoň. Bir giden adamlar ýüzlenmedi otyra, eşidenog-a. Ine, Gyzlarbatdan bir aýal çykdy, Aşgabadyň içinden ýene biri çykdy, Jemal Saparowa. Bir giden malyny, mülküni alypdyr eken elinden. Ol, ana, çykyş edip ýör. Korrupsiýa garşy göreşýär, bir özi ýetişenok-da, diýýär. Onda ýetişip biljek adamlary wezipä bellemeklik üçin halka rugsat bersin. Meselem, halkyň özi saýlasyn. Ýagny welaýat häkimlerini welaýat ýaşaýjylarynyň özi saýlasyn. Ses berlişik gurnap bilýäňmi? Ine, Türkiýe, Ýewropa şolar ýala geýdýär. Ýagny haýsy welaýatyň häkimini bolsa, şo taýynyň ýaşaýjylarynyň özi saýlap seçýär. We öz ýaşaýjylary şonda meselem aýdaly ine Mary welaýaty. Eger-de Mary welaýaty öz häkimini özleri saýlap seçsedi, prezidente bagly bolman, halkyň özi öz welaýat häkimini saýlap seçse, onda biz bar-a bul Mary welaýatynyň häkimini ejeň asfaltda ýatyryp süýreýäs göni. Düşünýäň bu zada? Çünki Mary welaýatynyň öýüniň adresini bilýäs. Çagalarynyň nirde ýaşaýanyny bilýäs. Heleýini nirden alanyny bilýäs. Gaýyny, gaýynatasynyň, gaýynenesiniň öýüniň adresini bilýäs. Ýagny biz Mary welaýatynyň häkiminiň ähli zadyny bilýäs. Gudularyny, garyndaşlaryny, çagalaryny, öýüniň adresini bilýäs. Ýöne buny prezident saýlady. Şony halkyň saýlawyna bersedi, biz bu häkimi bar-a ejeň Mary welaýatynyň asfaltynda süýreýäs, gözleňňe pyk gör. Tohumyny, tijini birlikde. Ýöne muny prezident saýlanlygy üçin bunuň arkasynda hökümediň güýji durýar. Şonuň üçin bu taýda häkim hökümediň güýjini halkyň garşysyna ulanyp bilýär. Bu taýda-da bir giden adamlar ýitgi çekip bilýär, ýagny haos döräp bilýär. Şonuň üçin sessiz otyryp bilýärmi? Eger-de şu welaýat häkimlerini saýlamaklygy biziň elimize rugsat bersin, biziň özümiz ses berişik geçirmeli. Biziň özümiz öz welaýat häkimimizi özümiz saýlasak, Onda biz bilýäris nähili hereket etmelidigini. Prezident öz maşgalasyna seredibersin, Aşgabatda ýaşaýan ermenlere seretsin, orslara seretsin we şuňa meňzeş gaýry milletler bilen ýaşabersin Aşgabatda biziň işimiz derdimiz ýok ýöne welaýat häkimleriniň seçim saýlawyny biziň elimize bersin dagy biz saýlap seçeli. Ana ondan soň görersiň wara welaýatlar nähilek bir şekilde düzelýär. Welaýatlaryň ýollary, welaýatda ýaşaýan watandaşlarymyz, Nähilek şekilde ýaşajaklar, nähilek şekilde boljaklar. Bu adam ýüzünden Türkmenistan wiza almýorym diýýär. Bu adam bul bermeýär bul meselem aýdaly e, Türkmenistany gizläp saklaýar. Çünki hususy kärhanasy ýalak da o. Gorkýarlar. Türkmenistana girseňiz sizler internete girjek bolýaňyz, vpn ulanmaly bolýaňyz, köp zadyň üsti açylýar bilýäňmi? Biz Türkiýe türkmenlerini kabul etmiýär diýýär. Okaber. BBC Okaber diýýär. Walla näme diýin, wara Türkmenistan türkmenleriň elinde däl. Türkmenistan türkmenleriň elinde däl doganjyklaryň Türkmenistan türkmen bolmadyklaryň musulman bolmadyklaryň elinde. Şonuň üçin biz welaýat häkimleriniň saýlawyny öz elimize almaly. Biz welaýat häkimleriniň saýlawyny biz elimize almaly. Biz saýlamaly şo welaýat häkimlerini bara ses berişik gurnap Welaýatda, etraplarda, obalarda ses berlişik geçirmeli, welaýat häkimleri özümiz saýlamaly. Öz saýlan adamymyza özümiz eýe çykarys, ýöne welaýat häkimlerini şu saýlaýar-a. Welaýat häkimlerini şu saýlaýar, welaýat prokurorlaryny şu saýlaýar. Welaýat şuňa meňzeş uly wezipede işleýän adamlary şu saýlaýar. A bunuň saýlan adamlaram ogry, kezzap, korrupsioner bolup çykýar bile. Ýagny biziň başymyza bilgeşleýin saýlaýamy belli däl awlamagy. Sen diňlemeyi çok seviyorum çogu zaman lifa gelmiyorsun gelmiyorsun diýen. Walla adamlary ýadatmaýyn diýýän. Şo gün şo bir syýasat syýasat syýasat adamlary ýadatýar bilýäňmi. Şo bir zady köp aýtýasda. Şonuň üçin täze proýektler düzmeli bolýar, täze-täze hereketler, täze-täze projeler çyzmaly bolýar, bu-da wagt alýar, kelläňi agyrtýar. Halk köpçüligini jebisleşdirmeli-de, bilýäňmi, halk köpçüligini jebisleşdirmeli. Birazajygam bolsa birek-birege bolan mährini oýarmaly. Bir azdy-kändedeň watandaş watandaşa bolan, birazajygam içki duýgularyny, mähir-muhabbeti oýarmaly birek-birege bolan. Şony oýarmaly bilýäňmi, bir birek-birege bir hormat goýup biler ýalak şekile getirmeli, bolmasa bar itisini, pişik-bikesini tananok-a o. O, kassaba ýag gaýgy, geçä jan gaýgy diýen ýalak adamlar iýjeginiň aladasynda. Enşallah bu sistem düzelirde Niýazow zamanlaryna geri döneris diýen. Aý näbileýin Niýazowyň zamany gelmaýmasam. Niýazowyň zamanasy gelmaýmasa doganlar bar. Çünki adamlar Robin Guda garaşýar. Meselem bizlere kino görkezýärler ya Robin Gud, zat. Adamlar Robin Guda garaşýar. Bir sanagy Robin Gud gelmeli. Bulary diňarkan gaýtdyrmaly. Hawa. Ondan soň telewideniýe işläp başlamaly, gazetdir žurnal işläp başlamaly, žurnalistler işläp başlamaly. Hawa, syýasy partiýalar, mejlis işläp başlamaly. Adalat sistemasy hökümede tabyn bolmaly däl, adalat sistemasy döwlete tabyn bolmaly we adalat ministrliginiň işgärlerini halk saýlap seçmeli, prezident saýlap seçmeli däl. Ýöne gynansak-da Türkmenistandaky ähli wezipeleriň başlyklaryny prezident saýlap seçýär we bunuň saýlan adamlary ogry, kezzap, korrupsioner, bir ahlaksyz, imansyz adamlaram getirtýär-da. Olaram belet taşşystan ýaşşystan diýşip ejeň hemme zady kellä geýip böler bilen. Şonuň ütrün özümiz saýlap seçmeli şu welaýat häkimlerini özümiz saýlap seçmeli. Adalat ministrini biz saýlap seçmeli. Ana onda birazajam bolsa deňlik bolar. Bolmasa bunuň saýlan adamlary buňa hyzmat edýär. Halkyň saýlan adamlary bolsa halka hyzmat edýär doganlar. Düşünýäňiz dälmi? Şoň üçin halkyň e, saýlaw etmäne haky barlygyny aýtmaly-da, ýöne biziň bir giden watandaşlarymyz bar. Siz adam. Siziň eliňizde Türkmenistanyň pasaporty bar. Siz seçim-saýlawlara gatnaşmana hukugyňyz wa on sekiz ýaşdan soňra pasport berilýär. On sekiz ýaşa deňiç şadatnama ulanýas, meselem, dogluş nämesi diýilýär şoňa, dogluş şadatnamasy-da on sekiz ýaşa deňiç. On sekiz ýaşdan soň pasport berilýär, bizler seçim-saýlawlara gatnaşyp bilýäs. Diýmek, biz özümiziň welaýat häkimlerimizi saýlap-seçip bilýäs. Ýagny her welaýatyň ýaşaýjylary öz häkimini saýlap seçip bilýär. Şo zatlary ýola goýmalyda göz öňüne getirip şo zatlary ýola goýup bilsek onsoň aňsat düşýär bizlere. Nädersiň welaýat häkimleri ejeň bir ýerde oturyp bilmese. Ýöne şu wagyt bulary prezident saýlansoň Bular diňe prezidente hyzmat edýärler, halka hyzmat etmeýärler. Şolar ýaly doganjyklaryň şonuň üçin biz bir azajygam bolsa hereket etmeli. Ýurt daşynyň ýaşaýjylarynyň nähili akyl düşünjesi ösüp gitdi. Nägelik ösdeý bular bilemokda. Bular nälik ösüp gitdi bularyň ýa iýýän iýmiti başgamy ýa bularyň dem alýan howasy başgamy bilemok bularyň nägelik beýinleri ösüpdireýa. Adamlaryň telewideniýasam ösüp gitdi adamlaryň žurnalistlaram adamlaryň tehnologiýasam hemme zady ösüp gitdeý bularyň wara biz nädip beýle bolduk indi kimi günäkärlemeli buňa. Halky günäkärlemelimi, prezidenti günäkärlemelimi, ýa bul sopulary, karylary günäkärlemelimi, kimi günäkärlemeli, olam belli däl agam. Hum. Şonuň üçin doganjyklaryma biz adam biz biz närazylygyňyzy aýdyp bilýäs. Ine men Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň ýaşaýjysy, Men Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatyndan närazy. Men islemeýän. Men täze seçim-saýlaw isleýän, referendum isleýän. Hawa, täze prezident gelsin, halkyň aladasyny halkyň aladasyny edäýjek. Hawa, ermenilere, orslara, türkmenlere, özbeklere deň göz bilen seredäýjek bir prezident gelsin-ä. Ol diňe Aşgabada seredýär. Gel saýlaý bärik geldi diýýär. Eý dogrudanam ara Türkmenistanyň içinde prezidentlik prezident saýlawynyň çärelerini geçirmeklik üçin bir herekete geçsek näderek bolar watandaşlar hany bir maslahatlaşalyň. Hum vpn vpn zat tapyşdyryp goýuň. Vpn ýoga dogan obada wifi ýoga. Ine men şol öýe wifi çekdirjek bolsaň neme ýok diýýä näme bir telefon telefon kody bolmaly diýýämi oba näme bolmaly diýýämi şu wifi çekdirjek bolsaňam oba ýerinde gaty erbet alada wifi çekdirmeli vpn almaly oba onsoň gidip ol telegrafdan nomer almaly. O edaralaryň hemmesi halka hyzmat etmeýär a häzir sen Türkmenistanda prezident saýlaw çärelerini geçirmeklik üçin herekete geçseň saňa haýsy edara hyzmat eder meselem telegraf saňa internet berermi hum häkimlik saňa rugsat berermi ýagny bu zatlaryň hem aladasyny etmeli dagy göz öňüne tutup gör telewideniýede seniň çykyşlaryňa programmalaryňa rugsat berermi meselem telewideniýe kanalda hum. Näme üçin barda kän gürlemediň? Men bolmalysy şeýledir diýip pikir edýärdim. Dogrusyny dogry aýdaýyn, men Türkmenistanda wagtym bolmalysy şeýledir diýip pikir edýärdim. Ýagny eden-etdilik, korrupsiýa, diýdimzorluk, gaýylara pul berýärdik, polislere pul berýärdik. Meselem, öz aramyzda uruşýardyk-da, ine şäherde zatda urşulýardy, polise düşýärdik, tanyş tapýardyk, pul berýärdik. Ýa prawamyz ýokdy, maşyn sürýärdik, gaýylara pul berýärdik. Biziň hoşumyza gidýärdi ol aslynda. Çünki hemme zady pul bilen çözüp bolýardy. Häzirem çözüp bolýar-a, meselem, şular ýalak bir hadysa boldy. Ýagny bizlere duýduryş berildi. Ýagny indi urşup zat edip polise düşseň, türmä basyljaksyňyz diýlip duýduryş berildi darag. Şonda biri bize ýörite yrsarady. Bilip bilgeşleýin yrs arady bilýäňmi? Bizem bilýäs häzir urşsak dawa-jenjel bolsa polise düşsek türmäniň görünýändiginem bilýäs. Ýöne oglanlar bolup pul jemledik şol yrs arap heläk edýän birini gurduk bilýäňmi tutup. Gurduk muny gyzyl gana boýadyk pulynam berdik. We işi ýapdyk şeýdip. Garaz kyn doganlar bilen ýa jungliýa kanunlary diýýär a jungliýa kanunlaryny uýgulaýardyk polislerem bizlere eglişik edýärdi pul alýardy. Buda biziň hoşumyza gidýärdi ýagny bolmalysy şeýle diýip pikir edýärdik ýöne aslynda bul beýle däl eger bular ýalak bolsa gün güýçliňki oňurga dişliňki bolýar. Oba pully adamlar güýçli adamlar edenini edýär ejizi ezýär bilýäňmi meselem bizler toply toply gidip uruşýardyk da o. Soň kyn. Sen onda korrupsiýa adamsy zaýa pituh biziň ýurdumyz ýaly ýurt ýokdur diýýä. Seniň öýüň barmy öz adyňa? Seniň jaýyň domowoý döwletnamasy barmy seniň watanyň olar ýaly? Hum? Köpiňiziň öz adyňyza jaýyňyz ýok, watan barada gürrüň edýäňizok. Köpiňizde döwletnama ýok, Nämeni gürrüň edýäňiz? Jungliýa seni ugratmaly zaýady. Tak. Hä görüp otursaň Aşgabatda ýaşaýan bir sanak sygandyr bile, türkmenem däldir. Şolar ýalak. Kelläňizi işlediň doganjyklarym. Bul prezident diňe Aşgabatda ýaşaýan orslara, ermenilere, syganlara, lezginlere we şoňa meňzeş bir giden gaýrymilletlere hyzmat edýä. We diňe Aşgabadyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýä. Ow welaýatlar tozy gitdä. Häkimi şu saýlaýa, prokurorlary şu saýlaýa. Gaty kyn. Şolar ýaly doganjyklarym bar. Bul diňe Aşgabatda ýaşaýan gaýry milletlere seredýär. Aşgabatda-da kimler ýaşaýar? Aşgabatda nähili adamlar ýaşaýar bilýäňizmi? Alladan bihabar, watandaşlykdan bihabar, dost-dogan gatnaşyklardan bihabar, musulman bolmadyk, türkmen bolmadyk birgiden gelmişekler ýaşaýar. Bularyň hiç hili watansöýüjilik ýok. Halk, o halk diýlen zad-a unudyldy, o halk bolmasa watan bolmaýar-a. Olar halk diýlen zadyň manysyny, mazmunyny bilmeýän bir jahyl toplulyk ýaşaýar. Çünki, men size bir zat aýdaýyn, doganjyk görüň. Häzir men size nädip düşündirýän, şolar hemişe ak zady görýär. Hawa, men mardan. Şolara hemişe ak zat görkezilýär. Onsoň şol adamlar gara zada-da ak diýýär. Oňlamana Aşgabadyň içine şonça pul berdiler, näçe mir pul çykaryp, hemme zady ak reňkine öwürdilermi? Aşgabatda ýaşaýan adamlar hemme zady ak görýär. Ýagny şu akyl huşuňa täsir edýär şu ak zat bilýäňmi? Çünki sen çünki gara zadyň balygyny bilmeýäň. Gara zadyň balygyny bilmeýäň. Sen diňe ak görýäň, garanam ak görýäň, erbetligem gowy görýäň. Ýagny erbet zat bolup dur, ýöne sen diňe ak görýäň. Seniň aklyň şo şekilde işleýär. Şonuň üçin Aşgabadyň ýaşaýjylary welaýatlaryň ýaşaýjylaryndan bihabar, olaryň ýaşaýyş durmuşyndan bihabar, olaryň çekýän jebir-jepasyndan bihabar, olaryň nähilek bir gözgyny ýagdaýda kösenýändiklerini, öz dertleri bilen ýanyp gowrulýandyklaryndan bihabar. Sebäbi olara diňe ak zat görkezilýär. Düşünýäňizmi? Olara diňe ak zat görkezilýär. Bu-da gaty elbet gynandyrýar doganjyklarymy. Çünki olar e, Türkmenistanyň watandaşy däl ýalak bir hili. Olar bir gaýry ýurt ýalak, ýagny Aşgabat özbaşdak bir aýry döwlet biziň üçin. Welaýat ýaşaýjylary üçin Aşgabat gaýry bir aýry bir döwlete öwrüldi. Ol bir bilemok. Ermenileriňmi, farslaryňmy ýa orslaryňmy, gruzinleriňmi başga bir milletiň bir hususy guran döwletine meňzedi-ä. Ol bir türkmenleriň hiç hili yşaraty ýog-a o taýda. Syn edip görüň-ä o taýda. Toba etdim daş etsin ol inim bar-a. Men aýtsam aýdybermeli köp zatlar doganjyk görüň. Aşgabady näme üçin Eýranyň ýakynynda paýtagt etdiler? Hü? Bilýäňizmi şony? Aşgabat sözi aslynda pars kökenli. Bilmeýän bolsaňyz, men size öwredeýin. Aşgabat diýmeklik aslynda parsça. Türkmençe terjime edilende aşyklar şäheri. Ýöne siz Aşgabat diýip farsça ulanýaňyz. Ahal farsça. Syn edýäňizmi? Meselem, duşenbe, pişenbe, çarşenbe, ýekşenbe, perşenbe diýýänsiňiz, ine hepdeleriň atlary. Olam farsça. Gözeňe türkler we Aşgabadyň içem köp bölegi fars, köpüsem şia, köpüsem FETO-da okap bilim alan we bular Eýranyň molla rejiminem gowy görýärler, şu wagtky hökümedem gowy görýärler. Bildirgisiz hyzmat edýärler, garaz bar-a, bildirgisiz hyzmat edýärler. Şonuň üçin Aşgabady Eýranyň gapdalynda gurdular. Paýtagt. Syn edýän gapdaljaň Eýran. Fantaziýaň güýçli ekin diýýär. Aşgabat sözi fars köken. Häzir men size görkezaýarynam bolmasa-da. Meniň üçin mesele däl bu. Aha-ha. Ine seret. Neşe, Duşenbe, Sişenbe, Çarşenbe, Penşenbe, Ana, Şenbe, Ýekşenbe diýýäň-ä şo farsça şi. Şu aslynda farsça şi. Fars Aşgabat diýmekligem farsça. Köp zatlarymyz bar doganjyklarym. Meselem Lebap diýmekligem farsça aslynda. Farsça Lebap diýmeklik näme? Süýji derýa diýmeklik. Lebap diýmeklik türkmençe terjime edeňde süýji derýa diýmeklik. Şol süýji derýaň ýanynda ýaşaýar-a Lebap topragy bilýäňmi? Şol Lebap diýmekligem süýji derýa diýmeklik. Ahalyň Ahal adam şol farsçadan gelýär. Aşgabat adam farsçadan gelýär. Ine bularam farsça. Biziň köp zadymyz fars dilinde aýdylýar doganjyklarym. Siz isleseňizem, islemeseňizem bul ajy hakykat. Intek sizler özüňizi tanaňzoga, özüňizi tanamasaňyzam gaty kyn. Mus mus diýmedi Mustafa diýdi ýa o ine kör bolmasaňyz suratdaky ýazgyny okaň. Ine surat goýdum şu ýerde ýörite ýazgyk goýdum. Ine şu ýerde ine. Mary diýmek näme diýmek? Meru. Türkmençe meru bolýar. Meru. Meru. Maru şahu jahanym, gadymy Meru şäherim, eziz Türkmenistanym diýilýär. Farsça näme bolly diýýär. Nemätdi zada gir. Näme şul translate bardyr. Google, Google translate bar. Google translýada gir. Ýagny özüňiz öwreniň o haýsy bir zady men aýtmaly. Hemme zady men aýtsam siz näme etmeli, siz Oturmaly däl dost daş oguz farsçamy oda aýtmadyň diýýär daş oguz türkmençe Abi bir wagtlar Könürgenç diýýän ekenler daş oguz topraklaryna Könürgenç Ürgenç diýendirem Könürgenç diýýärdiler Aý integem bizde köp zatlar bara Bizde e, köp zatlarymyz ene obalar bar bir giden e, sizde oba 3 punkut 3 punkut diýmeklik näme Şol orsça gelýara syn edýäň. Köp zatlarymyz orsça, köp zatlarymyz farsça. O köp zatlarymyzam arapça. Anan maň ho muňa näme munda näme bolýaraý bulara biläp dur. Bularam o bir wagtlar ejesi ýerinde tirkäp köçelerde aýlanyp dilegçilik edýänleriň çagalary öýdýän bularam. Bilýäňizmi o bir wagtlar köçelerde çagalaryny ýerinde tirkäp obama oba aýlanyp dilegçiler gelýärdi. Bizler jögüler diýýärdik, olar gorkýardygam, ýaman köplük bolup gelýärdi olar, on, on bäş, ýigrimi sanaak bolup, obalarda, şäherlerde üýşüp aýlanýardylar. Bularam şolaryň çagalary-da. Olaram köpeldi, ulaldy, ýetişdir, ýetişdiler, öýli-işikli boldular. Oba, Merdan, Serdar, Muhammet diýibem at dakdylar. Indi bularam biziň içimizde iki ýana ylgaşyp ýörler, bilet. Ortalygy kellä geýip ýörler bularam, bilet. Din diýseň din bilmeýärler, Watan diýseň watan bilmeýärler, türkmençilik diýseň ne taryh bilýärler, ne ahlak, ne iman bilýärler. Bu-da hökümediň kemçiligi. Şolar ýalak adamlara eýe çykmaly. Şolar ýalak adamlara seretmeli, okatmaly, öwretmeli, bulara türkmençilige integrasiýa geçmeli bulara bilýäňmi? Emma olara integrasiýa geçilmedi, olar köçede ulaldylar, dawa-jenjel bilen ulaldylar, kösendiler, sögünç eşdiler, Olaryň içinde kine bar. Onsoň olar mana şu wagt bok syçradyp ýörler-de, Merdan Serdar, Maksat diýibem bir giden atlar dakdylar özlerine. Oba, köpelip gitdiler. Integrasiýa olmadylar. Gaty kyn doganjyklaryň. Gaty kyn. Şonuň üçin biziň hemmämiz bir toprakda ýaşaýarys. Hiç kim hiç kimden üstün däl. Hiç kim hiç kimden bir üýtgeşik ýeri ýok, hemmämiz ynsan. Biziň etmeli zadymyz näme? Biziň etmeli zadymyz biz öz watanymyza eýe çykmaly birinji bilen, eger seniň watanyň bolmasa sen jaý salanyň näme peýdasy bar, eliňden alyp gitýäler bile. Köpüňizde damowoý ýog-a, ow döwletnama ýok, döwletnama ýok. Näme görmeýäňizmaý bir giden adamlar jaýymy aldylar, jaýdan çykardylar diýip wideo çekýäler, ýaňy bir sanak birisi geldi. milleti özbek ýöne Türkmenistanda ýaşaýar. Ana jaýyny alypdyrlar. Arzanyny hiç kim diňlänok diýýär. Çünki diňleýär ýalak adam seçdiňmi sen? Ine köpüňiz welaýatlarda ýaşaýaňyz we wideo çekýäňiz, prezidente ýüzlenýäňiz. Dogry dämi? Eşitmeýär bizleri diňlemeýär diýýäňiz. A siz saýladyňyzmy ol adamlary? Welaýat häkimlerini siz saýlamaýaňyz, adalat ministrini siz saýlamaýaňyz, onsoň ol adamlar size hyzmat edermi, siziň sesiňizi eşidermi? Howuz bolan daşdan oňurlan diýýär. Daş howuz Daş howuz diýlende oguz, oguz. Daş oguz. Ýagny şo taýda oguz, daşdan gaty oguzlar ýaşan, ýomutlar ýaşaýar, ýomutlar. Ýoluňda ýomut oturmasyn diýýäler-ä, ýomutlar, ärsarylar, salyrlar, saryklar. Şolar ýaşan şo töwereklerde. Salam afgan türkmenlerinden diýýär. Aleýkum salam doganjyklarym. Afganystanda ärsary, saryk kän o tarapda Afganystanda-da. Eýranda ýomutlar bar tüweleme. Eýranda bir giden ýomutlar bar. Ärsaram bardyr şo taýda, salyr, ärsarylar. Ine bul Özbegistanda garagalpaklar bar. On müňden, on millionmy, on milliondan gowrak e, garagalpak türkmenleri Özbegistanda ýaşaýar. Men oturyp pikir edýän şol e, garagalpakda, garagalpakda türkmenler bar. Türkmen sahrada türkmenler bar. Afganistan Marçakda türkmenler bar. Sen edýäňizmi? E, Özbegistan tarapdan duşman gelse garagalpaklar bar. Eýran tarapdan duşman gelse türkmen sähralylar bar. Awganystan tarapdan duşman gelse Marşakda derýaň gyrasynda ýaşaýan türkmenler bar. Buny Saparmyrat Türkmenbaşy owadan bir şekilde düzüp gitdi-dary göz öňüňe turup gör ýagny. Ýagny Özbegistan tarapda garagalpaklar bar, Eýran tarapda türkmen sähradakylar bar, Owgan tarapda-da bu Marçakda ýene-de ýaşaýan türkmenler bar, biziň serhetlerimizde. Ýöne göz iki doganyň aralygynda film çekilenmi? Ýa bunu şu Gaýgyt Atabaýew döwründe nädip bular ýalak çekdiler, nädip düzdüler bara men özüm oturyp syn edýända şu Türkmenistanyň kartasyny ara çyzan adam öýle bir şekilde çyzyp dursaň çykdy ol ady diýýä. Haýsy ady soň çykdy? Bunu öyle bir düzdüler da doganjyklar. Şu garagalpakly türkmenleri e, köpüňiz eşitýän dälsiňiz, tanaýanam dälsiňiz, ýogsam Özbegistanda 10 milliondan gowrak türkmen bar. Garagalpak türkmenler şöyle telpekler gap-garadyr, ulwakan beýik telpekleri bar. Bir wagtlar Juma Sapar Dädebaýew hem çykyş edýärdi. Hatda bu OBS ýygnagyna garagalpakly türkmenleriň hakyny hukugyny goraýan diýip ýören bir guramasy da bardy. Onsoň menem bulary synlaýan-da, indi kak butda Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň hakyny, hukugyny goraýan diýip birisi OBS-de aýlanyp bö bolýnam. Buňa kim ýanaşdy diýýä, o Dazzar Kel ýanaşdy-a o. Annadurdy Hajyýew, Dürsoltan Taganowanyň başlygy. Annadurdy Hajyýew ýanaşdy buňa, garagalpakly türkmenleriň hakyny, hukugyny goraýan diýip ýören birine. We Witaliý Ponomarýow ýanaşdy-a o. Men şonda aýtdym, Opba, kyrçoga aldylar. Kyrçoga aldylar diýdim. Aýdyşym ýalygam kyrçoga aldylar bilýäňmi? Türkmeniň hakyny hukugyny goramaklyk üçin bul guramalara ýüz tutan halatyňda saňa bir giden adamlar ýanaşýar bilýäň seniň taryňa kakyk görýärler. Satylýaňmy, satylaňokmy, oýna gelýäňmi, oýna geleňokmy, seni barlap görýärler bilýäňmi. Ýagny menem şol OBS ýygnagyna baryp çykyş edenimde köp zatlar görüp gaýtdym oturyp synlaýan bulary boýunlary ganstukly tumşugy al asmanda men türkmen diýip ýören tatarlar bar gözeňe türkler tatar ýöne Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň hakyny hukugyny goraýamyşyn. Ýaw, sen musulmanam däl, sen türkmenem däl, sen Türkmenistanyň watandaşam däl. Ýöne sen nädip Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň hakyny goraýaňaý? Men oturyp enaýam gördüm, o gün ýüzlerini aýtdym-a şonda bar. O, bular bilä türkmençe gepläp bilenok. Türkmen däl, musulman däl, Türkmenistanyň watandaşy däl, ýöne nämemişin Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň hakyny, hukugyny goraýarlarmyşyn. Kimden? Diktator Gurbangulydanmyşyn. O, Gurbanguly prezident däl-ä. Serdar prezident. Bular ukuda gezip ýörler-ow. Bular bir görseň, o Saparmyrat Türkmenbaşyny ýamanlap ýörler, Gurbangulyny ýamanlap ýörler. O bular ukuda, bular asyrdan galdy bular, bilýäňmi? Ýigrimi birinji asyrda ýaşap ýörse-ow, prezident Serdar boldy, bäş ýyly geçdi, bular integem Saparmyrat Türkmenbaşynyň ruhuny kowalap ýörler, Gurbangulyny kowalap ýörler. Ýagny, bizleri samsyk görýärler bularyň köpüsem. Men şol OBSE-ýe baranymda, Enaýam gördüm-aý şonda wara. Bular şol edil düşdüşkenep ýala türkmenleriň üstüne çöküpdirler-de, pul wa. Pul wa. Ullakan derejede pul wa doganjyklarym. Bular şo pula ýapyşýarlar, ary-ýalak bolup. Türkmeniň hakyny, hukugyny goramaklyk, bul her kimiň işi däl-de. Sebäbi türkmenler hakyny gazansa, bir giden adamlar haksyz galýar. köp zatdan mahrum bolýar. Şonuň ütrinem türkmenleriň hakyny goramak gaty kyn. Sebäbi ýüz ýyllardan bäri, ýüz ýyldan bäri sizler ukladylyp gelýäňiz-aw. Meselem, bizler nälet goşgy aýdýardyk bilýäňmi? Meselem, men sorýardym-da özümde ululardan bolynym, şonda gürrüň berýärdiler. Beýik derýaň boýunda beýik adam doguldy, Leýli saçyň boýunda Lelin babam doguldy diýip, goşgy aýdýan ekenler-ow, göz-öňe baryp Lelin döwründen gelýär-ow. Lelin döwründen gelýär şo goşgy aýtmaklyk şo nemeler ýönetijileri öwmeklik leliniň döwründen gelýär. Soň saparmyrat türkmenbaşy döwründe buny ýaman erbet beýgeltdiler. Gurbangulynyň döwründede beýgeltdiler indi şu wagtam serdaryň döwründede beýgeldip ýörler. Bular Bularyň köpüsi göz öňüne getirip görýän, näme üçin öwýänini bilenok bular aslynda. Meselem, prezidenti öwýärler, goşgy düzýärler, aýdym aýdýarlar, ýöne şony näme üçin edýänini bilenoklar agam. Göz öňüne getirip gör, näme üçin öwýänini bilenok köpüsi bar. Näme üçin öwýär, näme sebäpden öwýänini bilenok, düşünenoklar. Öwmelimişin diýip öwüp ýörenlerem bar. Meselem, beýlekini şu Ärdogany öwýärler, edil şonda alat ka diýýärler, O bularyň sen oýnatgy aslynda bular oýnatgy bular prezidentem däl bile bular emir gullarao beýleki prezidentler beýleki prezidentler bara her aýda her aýda obalardan etraplardan welaýatlardan şäherlerden adam getirýärler ellerine mikrofon berip prezident bilen sorag jogap alyşýarlar ine beýleki ýurtlaryň nemeleri bara meselem ine şu germaniýa Ana bul köçeti ulanandan çagalaram gelip başlady. Bularam şolo bir wagtlar bile ors döwründe ejeleriniň elinden tutup köçede aýlanýardylar-a dilegçilik edip. Bulaň çagalaram ulaldy da indi ýetişdiler Maksat Merdan, Meret diýibem at dakdylar özlerine indi bolsa bir syçrap birlere syçrap öler şu wagt. Gözüňize getirip görüň ýagny bizlere bäş ýüz ýyl mundan öňki zatlary öwredip ýörler. Näme üçin bizlere e, şu SSR döwründen galyşyk wagtyndan bäri zatlary öwredenoklar, köpüsi bilenoklar-a. Haýsy sistema boýunça ýaşaýas bizler? Kapitalizmmi, sosializmmi, kommunizmmi, demokratiýamy ýa monarhiýamy? Haýsy sistemada ýaşaýas? Ýagny her bir ýurduň ýaşaýan bir sistemasy bar. Dogry dämi? Her bir nemäniň ýaşaýan sistemasy bar. Biz haýsy sistemada ýaşaýarys? Kapitalizmmi, sosializmmi, kommunizmmi, demokratiýamy ýa monarhiýamy? Türkmenistanda näçe sany syýasy partiýa bar? Türkmenistanda näçe sany syýasy partiýa bar? We syýasy partiýalaryň atlaryny bilýäňizmi? Mejlisiň başlygy kim? Pizdelizm, pizdelizm şu wagt şu wagt monarhiýa. Türkmenistanyň şu wagtky sistemasy monarhiýa sistemasy. Araplardan gözbaş alýar. Araplardan gözbaş alýar-da, şolary monarhiýa bilen dolandyrýar. Sümürge diýýär. Awa şo sümürge otyrlar-da aýak aldyna. Bir maşgalaň elinde-de. Aslynda beýle bolmaly däl şo welaýat häkimlerini hatja bir özümiz saýlap bilsekda welaýat häkimlerini özümiz saýlap seçip bilsekda gözeňe türkler aňsatda bolmasa häzir şundan şu paýtagta gitjek bolsaň utaýyp barýaň bir giden türkmen bolmadyk musulman bolmadyklar bar bile olaram akyşyp ereşip ýöler a olaram millet bara emma şol Ýallak partiýasy gaty ösen bizlerde diýýär. Haram sen haram. Ine bu köçede ulananlaryň çagalary gelip başlady. Bular gowy görýär bu kökimedi. Çünki köçede ulandylar bilýäňmi? Köçede ulanansoň bularyň hoşuna gidýär. Ejeleriniň elinden tutyp köçe süýrüp ylgap ýörýärdi bular bara şo dilegçilik edip. Men şo wagtlar aýdýardym, Aý bu çagalar ýetişse, Şolaram ulular diýýärdim, şo wagtlar atlaryny soraýardym. Bular on, on bäş sany bir syry bolup gelýärdiler. Bilýän bizler zabut ýag berýärdik, sary ýag berýärdik, pomidor berýärdik, o banka gapylýar-a pomidor, sok berýärdik. Bular bir syry bolup gelýärdiler. Onsoň atlaryny soraýardym. Atabaý, Mahmyt, Merdan, Meret, Serdar. O gyzlarynyň atlaryny soraýardyk. Bu gyzjagaçlaryň atlary näme diýseň, Laçyn, Merjen, Mähri, şolar ýalak atlar dakýar. Hemmesiniň atlary türkmençe atlar, göz öňüne türkler. Onsoň jadygöýçilik edýärdiler, aý, Dugotmur gerekmi sizleriň ha şu zatly boýnuňyza dakyň diýip, nemejikler berýärdi. Şo wagtlar men gürrüň edýärdi-de, meniň ýanymdaky ulular gürrüň edýär, eý, şularam ullakan bolup gider diýýärdi. Şo, şolar ullakan bolup gitdi, şu wagt içimizde gezip ýörler-ä, olaryňam çagalary boldy, olaram içimizde gezip ýörler, bizler bilen ýaşap ýörler, hawa, özlerine türkmen diýýärler, emma bok syçratýarlar. Sebäbi olar aslyny bilýär. Bilýäňmi, olar bilýär aslyňy. Seniň kimligiňem bilýärler. Emma sen bileňok olaryň kimligini. Çünki siz duşmanyňyzy tanaňzok. Siz duşmanyňyzy tanaňzok, bilýäňmi? Olaryň ýüreginde ýigrenç bar. Olar, çünki olar köçede ulaldylar. Saňa bolan ýigrenji bar. Gözeňe dykgyr. Olar köçede ulaldylar, kemsidildiler, uruldylar, depildiler, sögünç eşitdiler. Olaryň içinde kine bar, kine, ýigrenç bar. Gözeňe dykgyr, soň olar bizi sylarmy? Sylamaýar-aw. Sen-ä öýüňde jyýs edip, hezledip ýatyp turýardyň, olar hem köçede aýlanyp dilegçilik edýärdi, sögünç eşitýärdiler. Polisler heläk edýärdi olary. Olaryň ýüreginde ýara bar. Kine bar doganjyklaryň. Şonuň üçin olar dünýe baran ýerine barsyn diýýärler. Olar gelejegem düşünmeýärler, geçmişem düşünmeýärler. Çünki düşüner ýaly zat ýok olarda. Näme düşünsin? Seni düşünsinmi? Seniň aladaňy etsinmi? Ol kiçjiklikden köçede diri galmaklygyň aladasyny etdi. Ol köçede ejesini goramaklygyň aladasyny etdi. Gözüňize getirip görüň, doganjyklarym, bu zatlar bara ýüregiňe kine salýar bu zatlar elbetde. Çünki käbir kinolarda görýärsiňiz şu ýetim galan çaga diýlen kinolar bardyr. Orsça perewod etseň näme? Orsça perewod edilýär-ä, ýetim galan oglanjyk diýip bir kino bardyr meselem, köçede galýar, ejesi bilen köçelerde dilegçilik edip gezýärler, ejesini urýarlar, ejesine sökýärler bolan hem oguljygyň ýüreginde kine galýar. Nefret galýar adamlara bolan, ýigrenç galýar, ýetimlikde köçede ulanýar. Soňra bul adamlary bu çaganyň ýüreginde kine we nefret bar bu çagany aldylar Saparmyrat Türkmenbaşynyň döwründe ýetimler köşküne berdiler. Ýetimler köşki bar-a buňa topladylar we bu çagalara bilim berdiler dänim wezipelere ýerleşdirdiler. Soň bul adamlaryň eline wezipe geçenden soňra sizlerden ar almana başladylar bilýäňmi? Häzirem ar alyp ýörler. Häzirem ar alýarlar. Sen edýäňmi? Çünki olar köçede bir döwüm çöregiň aladasyny edip ejesiniň taýak iýýän ejesiniň gözýaşyny görüp ulaldylar. Gözeňize getirip gör. Siz ejeňiziň ýaglyja çöregini iýip, ýyljak düşekde ýatdyňyz, olar köçede ulaldylar. Hany olaram aldylar-da siziň başyňyza bela etdiler. Indi olar bolsa sizden ar alýar. Siz aglap-eňräp wideo çekýäňiz. Olar bolsa eşitmezlige salýarlar. Ýogsam hemmesi eşidip otyr doganjyklarym. Hemmesi eşidip otyrlar. Tik-tok, Instagram, Feýsbuk, her bir zat eşidilýär. Çünki Olaryň elinde bir giden apparatura bar, bir giden işgärler bar. Eşdip otylar, ýöne seretmeýärler, çünki olar ýetimlikde ulaldylar. Olaryň ýüreklerinde kine bar, halka bolan ýigrenç bar, doganjyklarym, olar Allahan tanamaýarlar. Çünki olara Alla barada, din, iman barada sapak berilmedi. Olara emri berjaý etmeklik öwredildi. Olar emri berjaý edýärler. Buýruga boýun bolýarlar. Olara telpek getir diýseň, kelle getirýärler. Ana şol adamlar wezipede otyr. Biziň ýaşlarymyz şu wagt Aşgabatda uniwersitetde, liseýde okaýan ýaşlarymyz para pul berip girýärler. Ondan soň çäreden çärä gatnap ýörler, ýolka arassalap ýörler. Ol dom kulturada tans edip ýörler. Olar bilim alanok görgüli. Onsoň dugtarlar, dugtara ynanýaň, Näme edýä seni maýyp edýä. Polise ynanýaň seni bi kanun türmä basýa. Syn edýäňem ine bilim alan adamlar. Sen ýurt daşynda okak gelýänler. Ýurt daşynda gel aýdaly ýurt daşynda okadyň diýeli çärä gatnamadyň agajy agaç ekmäne suwa ýakmana gitmediň sen bilim aldyň diýeli. Ýöne seniň diplomyňy tassyklamaýalar. Ine men meselem menden mysal alaly ýuridiskini okadym diýeli. Ýuridiskini okadym diýeli ine kanundan okadym diýeli. Halka seretmekligi ukybyň bar diýeli. Ýöne meniň diplomy tassyklamaýalar. Diplomy tassyklamaklyk üçin pul alýarlar. Işe girmeklik üçin pul alýarlar. Soňra men nädip sizlere hyzmat edeýin? Men bir giden çykdajy çykardym-a, menem çaga eklemeli, maşgala eklemeli, jaýymyň kirasyny bermeli. Onsoň men size seretjekmi? Aýlykdan daşary sizden pul islemeli bolýan, bilýäň, menä mejburlaýarlar. Pul almaklyga mejburlaýarlar. Özüňize getirip görüň, ýaman kyn ýagdaýa sezewar etdiler. Bu gidiş gowy däl, doganjyk görüm. Bu gidiş gowy däl. Bunuň soňy gowy dä bar Allah gorasyn bara men şonuň üçin gije gündiz dileýän tek ýaradyjy bolan birejik Allahdan gije gündiz dileýän meselem şo ýaltanman kurany kerim okasaňyzda gözem ýetirerdiňiz bu zatlar bara özüňiziň kimligiňizi tanardyňyz Allahy tanardyňyz pygamberleri tanardyňyz duşmanyňyzy tanardyňyz ol inem okamaýaňyzda gorkýaňyz utanýaňyz çekinýaňyz. Köpüňiz ýaltanýaňyz. Hawa, täret almaly diýýäňiz, dogry däm? Täret almaly, ýuwunmaly, arassalanmaly. Hawa, soňam gorkýaňyz. Arapça okap bilemok diýib-ä bahana tapmaýaňyz, çünki perewod edip dur ana, TikTokda, Ýutubda, Play Marketde, hemme ýerde türk dilinde terjime edilen Kuran bar. Ol Arabystana gitmeli, men arapça bilemok diýib-ä bahana edip bilmeýäňiz. Hatda türkmençe-de bar, ine, Ýutuba ýazýaň-a, Ine ýutuba girýäň ýutubda yslam nury diýip ýazyň ýutuba ýutuba girýäňde yslam nury diýip ýazýaň welin hem türkmençe terjime edilen sesli görnüşi bar sesli ýutub kanaly bar ýutuba gir ýutuba girde yslam nury diýip ýaz yslam nury diýip ýazýaň welin türkmençe terjime edilen bar sesli okalan bar türkmençe terjime edip okalypdyr ekeni ýaman gowy doganjyklar maňa gulagyňa gulaklyk dakýaň ine gulagyňa gulaklyk dakýaňda diňläp ýatýaň bilýäňmi ine ýatasyň gelýärem Gije düşýä ýatasyň gelýä, gulagyňa nauşnigiňi dakýaň, diňläp ýat, ýagny Kurany Kerimde näme aýdylypdyr, Allah Tagalla näme emirler beripdir. Duşmanyňy tanaýaň. Duşmanyňyzy tanaň doganjyklaryma. Siz prezident prezident saýlap seçmäne hakyňyz bar, hukugyňyzam bar. Welaýat häkimlerini saýlap seçmäne-de hakyňyz we hukugyňyz bar. Şonuň üçin meniň aýtjak zadym, Geçmiş bolmadygyň gelejegi bolmaz diýýäraň. Biziň geçmişimiz bar. Türkmen milletiniň geçmişi bar we geçmişde bir giden duşmany bar. We türkmenleriň Türkmenistan diýen watany bar. Biz näme etmeli? Watana, halka, ýaş nesile eýe çykmaly. Biziň dilimiz bar-ow, özboluşly söz sözleýiş dilimiz bar. Dinimiz bar, medeniýetimiz bar, däp-dessurymyz bar, edim-gylymlamymyz bar, baýramçylyklarymyz bar. Owadan bir milletimiz bar. Türkmen milleti nähilek owadan saryýagyz, bugdaý reňk, özboluşly gürleýşimiz bar, şiwelerimiz bar. Nähilek bir beýleki milletlerden menä üstün görýän türkmen milletim bar. Öz milletimi söýýän, hormat goýýan. Allajana şükürler bolsun, men türkmen diýýän saryýagyz, bugdaý reňk türkmenler. Ärsarylar bar, ýomutlar bar, saryklar bar, salyrlar bar, gökleňler bar, ýazyr alili bar, tekesi bar. Birgiden tire-taýpalarymyz bar. Ýagny türkmen diýen bir millet bar göz öňüne tutup gör, ýagny bu milletiňem borçnamalary bar. Biziň etmeli borjumyz näme? Aslynda türkmenleriň etmeli borjy bar ýer ýüzünde. Ýöne maňa köp zady aýtmak bolanok. Meňkem çäklendirilen. Köp zady aýtmak bolmaýar. Köp zatlaryň aýdylmaly wagty däl. Köp zatlar aýtmak bolanok köp zatlaryň aýdylmagyl wagty däl doganjyklarym a. Köp zatlar gizlin ýaty. Näme borjy bar diýä. Sportsmen. Adamlaň özi bilmeli. Günüň näme borjy bar, aýyň näme borjy bar. Ýyldyzyň näme borjy bar? Suwuň näme borjy bar? Howanyň näme borjy bar? Tebigatyň näme borjy bar? Her bir zadyň borjy bolşy ýaly, adamzadyňam borjy bar. Iň bärkisi at. Şu at diýen jandar görnenok gerek. Bolýar. At diýen zady e, agyr ýük daşap bolmaýar. Sen etýän at diýen jandar. At diýen jandar oturyp sen ediň ýük daşap bolanok, emma adam daşaýar. Sen etýän şonuň görewi näme? Sen etseňe şol edil adamlary adamlaryň e, bir wagtky e, münen maşyny ýalak da, ýani şu wagt biziň maşynlar bar, samolýotlar bar, dogry dämi? Emma bir wagtda şu aty bar. Adamlar aty bilen tanalýardy, gödeňli türkler. Emma biziň atlarymyzy orslar kolbasysýakdan geçirdi. Türkmenleriň bir giden aty bardy. Bu atlary aldylar-da kolbasysýakdan geçirip, kolbasa edip halka iýdirdiler, bilýäňmi? Eşek münüp ýörene meňzetdiler. Ýogsam türkmenler eşek münmeýärdi. Biziň atlarymyzy aldylar, kolbasysýakdan geçirdiler. Meselem, bu zatlary Geldi Kärizow gowy bilýär. At barada Geldi Kärizowden sorasaň ýaman köp zatlary gürrüň berýär. Meselem, men jaňlaşyp soraýan-da. Soň maňa oturyp, ýaltanman gürrüň berýär Geldi Kärizow şu atlar barada. Atlary kolbas sehden geçirip, bir giden tohum atlary ýok etdiler. Tohum atlary Moskwa alyp gitdiler. Türkmenleriň eline eşek berdiler. Hawa, bularyň gylyçlaryny aldylar, ellerine dutar berdiler, bularyň galkanyny aldylar, ellerine gyjak berdiler. Hä, jygyldap aýdym aýdyp ýören alkaşa meňzetdiler, bilýäňmi? Aslyýetinde ol Eýle däl oglum. Gözeňe tükger, biziňkileň baryny artist etdiler-aw. Dünýäni gylyçdan geçirip, at üstünde, eli gylyçly şehit bolan bu türkmen milletiň nesillerini elleri mikrofonly aýdym aýdyp ýören artist etdiler. Aýal-gyzlarymyza-da küşt depip, toňkaýdyp, tans etdirip, lezzet aldylar. Bizleri masgarabaz etdiler, doganjykgyrym. Indem şu wagt bütin dünýä üstümizden gülüp otyn. Orslar bolsun, amerikanlar bolsun we şuňa meňzeş gaýry milletler biziň üstümizden gülýärler. Bir wagtlar bular döwlet guran millet gözeňňe türkler. Gazne, Garahanly döwrüniň birinji şol Göktürkler bar-da. Şu Göktürk döwleti ikä bölünip dargandan soňra şolar dargap-dargap pytraýar-da Garahanly döwleti, Gaznaly döwleti, Seljukly döwleti. Bir giden döwletler gurulýar, Osmanly döwleti gurulýar, Harremşahlar gurulýar, soňra hanlyklar, beglikler gurulýar, Hywa hanlygy, Buhara emirlikleri we şuňa meňzeş bir giden beglikler, hanlyklar, Garagoýunly wa Akgoýunly wa, oba, ondan soň bir giden beglikler, hanlyklar gurulýar. Ýagny türkmen tire-taýpalary. E häzir bolsa näme edipdir şular? Meselem, türkmenler näme edipdir? Iýmek-içmegiň aladasyny edýärler. Çagasyny ekläp bilseler, çagasynyň saglygyny, keselini bejerdip bilseler. Hawa. Şadyýan gedaýa öwürdiler, bilýäňizmi? Garnymy, bir garnymyz aç, bir garnymyz dok, elimiz mikrofonly aýdym aýdyp küşt depip ýören şadyýan gedaýlara meňzetdiler. Ýagny, bu jögiler bizden ar aldylar. Şu bir wagtlar ejeleri bilen bir süri bolup köçelerde dilegçilik edip gezen çagalary bizleri özlerine meňzetdiler-dä, gözüňe tükür. Olar bir wagtlar köçede aýlanyp dilegçilik edýärdiler. Bir giden kösençleri gördüler. Indi bolsa bizleri özlerine meňzetdiler. Indi bizler ýat ýurtlarda iş gözleýäs bilýän, kim öýünde işlederka, kim garrysyny bakdyrarka, kim çagasyny bakdyrarka, kim bizleri hyzmatkär ederka diýip iş gözleýäs. Suwan gürlemedi. Sen edýäňmi ine köçede ulananlaryň çagalary nähili içgara, edepsiz, tertipsiz. Sen edýäňmi? Ýagny ýerimizi çalyşdylar-da. Ýerimizi çalyşdylar. Şonuň üçin aklyňyzy ulanyň doganjyklarym. Şu aklyňyzy ýüz gram aklyňyzy ulanmasaňyz, bularyň erkegi urkaçysy işlerinde ýigrenç saklaýar. Türkmene bolan ýigrençleri bar içinde. Bular diňe Maryda däl-ä, hemme welaýatda bada, bilýäňizmi? Bir süri bolup gelýärler, on-on bäş sany bir giden çagalar, çugalar, uly suwa, kiçi suwa jyk-da-jyk bolup. Jyk-da-jyk bolup bular neme edýär, köçede aýlanýardylar, gözeňňe türkler jyk-da-jyk bolup. Şo wagtlar menem ejem bilen çykýardym bularyň öňünden, ejem bilen çykyp, bulara süýji köke berýärdik. Ejem neme diýýärdi, meniňem ýekeje oglum bar diýýärdi. Şonuň jany sag bolsun, Allajan şuny gorasyn diýip, şo çagajyklara süýji-köke berýärdi. Ine, şular bar-a, Owen diýip dur-a, şu Owen, Owenler-a. Şulardan Alla gorasyn diýip, şulara süýji-köke berýärdi. Sok we pomidor gapýardy, ejem pomidor gapýardy, tomat gapýardy, sary ýag bardy bizlerde, şolary berýärdik şulara, bilýäňmi? Gelejekde bizlere duşmançylyk etmesin diýip. Sebäbi ejem bilýärdi bularyň nähili etdigini. Ogurlyk edýärdiler. Häzir bular ýerini çalyşdylar, çünki hökümet bulary ulanýar bize garşy. Çünki bular ýaman erbet hökümetsöýer bilýäňmi, wlast, güýji söýýär, güýç. Bular gözüniň gören zadyna gorka ynanýarlar bilýäňmi. Şu wagt güýç kimiň elinde, hökümediň elinde bilýäňmi. Ýüpi. Bularyň ýüpi hökümediň elinde. Häzir meni, meniň wezipä geçenimi bilseler-de, ine meselem men aýdaly bir wezipä geçdim diýeli. Men bir wezipede işleýänimi görsün şular, ynanmarsyňyz öýli bir hyzmat ederler. Öýde bir hoşobaý gep, hoşamaý gepleşerler, süýji sözlärler. Bilýäňizmi? Syn edip görüň. Şonuň üçin doganjyklarym, hiç wagt ýetimlere, öýsüzlere, şol garyp-gasarlar bardyr, biziň bazarlarymyzda, esasanam şu teke bazarda kän. Aşgabadyň içinde Dektomsky diýlen bir neme bar. Şol teke bazaryň içinde dilegçilik edip aýlanyp ýören ene-atasyz çagajyklar bar, dektomsky diýilýär. Şolaryň saklanýan bir ýeri bar, dektomsky bar. O taýda birgiden milletden bolan çagalar bar. Indi diýjeksiňiz, sen nädip bilýäň buny diýip bilersiňiz. Men bilýän. Meniň bilmekligime-de bir sebäp boldy. Men gözüm bile gördüm, şu Aşgabadyň içinde ýetimler köşgi bir bar we ondan daşary dektomsky çagalaryň saklanýan bir ýeri bar. Bilýäňizmi? Şo taýda sakgap ýetişdirilýär. Bular şol teke bazaryň içinde, jygyldyk bazarda, gündogar bazarda, köçelerde, bazarlarda dilegçilik edýärler, ýene edýärler. Bular topladylar, bilýäňmi? Bir wagt topladylar-da, indi bular şo taýda sakladylar. A bular häzir ullakan bolup gitdi-ä. Bular şo ullakan oglan bolup gitdiler, bilýäňizmi? Ol näçinji ýyldy? Ol näçinji ýylda şol bile meňem aklym kütelip dur bara. Wahe, men öz gözüm ile gördüm-da şonda bilýäň şo zatlary. Aşgabatdadym men o wagtlar. Kiçikdim-da. Bulary topladylar, ähli bazarlardan, köçelerden topladylar. Bularyň ýörite toplap aýry bir ýerde sakladylar. Dekdomsky diýilýär. Dekdomsky diýmeklik şol ýetimler, ýetimler öýi däl ol. Bir saklanýan bir ýerdi o taýda bar. Indi şo çagalaram ullakan bolup gitdi. Olaram biziň aramyzda gezip ýör. Mahmyt, Muhammet, Serdar, Ýenegara gör, birgiden türkmeniň atlaryny dakylan-a olara-da. Olar hem gezip ýör biziň aramyzda. Olaryňam ýürekleri ýaraly. Işlerinde halka bolan, köpçülige bolan ýigrenç bar, kine bar. Bularyň köpüsi şu Aşgabat taraplarda Çoganly meselem Çoganly Berzeňňi. Çoganly Berzeňňide bir giden jaýlar gurlandy, köpüsiniň jaýlary sökülip köçede galdylar bilýäňizmi? Köpüsiniň ýaşaýan jaýlaryny sökdüler, kwartira jaýlaryny. Berzeňňide. O üç aýak bygapdan berdeňňi stadion guruldy, myhmanhana zat guruldy-a şo taýda birgiden daşoguzly özbekler ýaşaýardy we şu daşoguzdan gelen birgiden nemeler ýaşaýardy. Bularyň hem jaýlaryny sökdüler, ol ýene köçede galdylar wara. Pahyrçyklar wara. Men ýaman erbet gynanypdym-aý şonda wara. Aglapdylar, bir sany maşgala bardy, daşoguzly. Ýagny şo taýynyň köp ýaşaýjylary daşoguzlydy. Özbeklerdi, özem tekeçe gurulýan özbekler bardy şo taýda. Tekeçe gurýarlar, laý-luý, laý edip tekeçe gurulýardylar. Aşgabatda ýaşaýanlaryň köpüsi Daşoguzdan gelen özbekler we şo taýda teke men diýip ýörenler, tekeçe gürleýänler we olaryň jaýyny sökdüler bilýäňmi? Men tanaýan ýaman köp zatlar bolup geçgitde ýaman köp zatlar boldy. Şolar ýaly doganjyklarym aýtsaň aýdara zat gaty kän. Biz geçmiş bilen ýaşamaly däl. Biz gelejege seretmeli. Biz ynsan-ow, biz adam, bizde ýürek bar. Biziň ýüregimiz bar ol. Bizler özümizi gelişdirmeli. Ynsan bolmaly, iň bolman ynsan bol. Bolýa hristian bar, musulman bar, buddist bar, kirşnaýit bar. Bizde bir gide nemeler bar, mus mus mus musewiler bar. Meselem Türkmenistanda haýsy dindarly dine ynançly adamlar bar. Hristianlar bar. Ortodokslar, protestanlar, Ýegowa şaýatlary, ondan soňra katolikler bar. Ondan soň musulmana degişli bolan. Musulmana degişli bolan sünniler bar, şialar bar we şuňa meňzeş birgiden bölekler bar. Ondan soň buddistler bar bizde. Buddistler bar, kirşnaitler bar. Ondan zerdüştler hem bar bizde. Zerdüştler hem ýaşaýar bizde. Onda soň hiç hili dine ynanmaýanlaram bar. Hiç hili dine zada ynanmaýanlaram bar. Bularam ýaşap ýör. Bularyňam çagalary bar. Erkegi bar. Hawa. Gyzy bar. Ogly bar. Gyzy bar. Bularam ulalyp gelýär. Bularyňam atlary Merjen, Laçyn, Çynar, Gülçynar şolar ýaly atlar dakdylar atlaryna-da. Bulaňam çagalary ýetişip gelýär. Hawa. Bularam tüweleme türkmençe gürleýärler. Hemmesi. Ýöne dini zady başga, medeniýeti başga, dini başga, ynançlary başga başga. Bular hem biziň watandaşymyz. Biz bir ýaşaýas, gözüňiz ýetik görüň, bir toprakda, bir howadan dem alyp ýaşaýas. Biz ynsan. Biz adam. Biz birek birege hormat goýmasak, biziň ýaş nesillerimiz nädip hormat goýsun? Kimden göz alsyn ol? Ha? Ine bizler her bir zatda ata-babalarymyzy mysal getirýäs. Ine biziň ata-babalarymyz eýdipdir, beýdipdir diýýäs, dogrumy? Emma biziň ýaş nesillerimiz kimden mysal alsyn? Tiktokda PK oýnap masgara bolup ýörenlerden mysal alsynmy? Ýa şoňa meňzeş erbet işleri edýänlerden mysal alsynmy? Wah-be! Näme üçin bize şatyr diýýärler diýýär. Şony aýdýanam, seret, bizde jemagat-jemgyýetçilik ösmedik. Şony aýdýanyň özem türkmen däl aslynda. Meselem aýdaly, öz milletini, tiresini, taýpasyny bilmeýän bir giden ýaş nesillerimiz bar. Bul ajy hakykat, köpüsi haýsy milletdendigini, haýsy tiredendigini bilenok. Men özüm gepleşip gördüm. Men diýýä özüme doglandan bäri türkmen diýýän diýýä. Ýöne men haýsy millete degişlidigimi, haýsy tiredendigimi bilemok diýýä. Ýöne men türkmen diýýär. Özeňe türkmen. Ýagny bul gynansak-da ajy hakykat. Ýa bu zatlar çaga panyata, ýagny çaga düşünjeden ulalyň indi-ow bul şatyr, matyr, gotur, o leýle, bu beýle, ýa biz çagamy o zatlara üns berer ýaly-ow. Birazajyk giň düşünjeli bolsaňyzla. Her bir milletiň tire-taýpasy bar. Ine, men türkmen ärsary tiresinden. Türkmeniň ärsary tiresinden. Ýagny bir eden türkmenler we tire taýpalarymyz bar. Onsoň şol özüniň tiresini, taýpasyny bilmeýän bir eden ýaş nesillerimiz bar. Taryhynam bilmeýärler. Olardan aýyp etmeli däl, o gyzlardan, oglanjyklardan aýyp etmäň, olar taryhy bilmeýärler, olar Kuran okap görmediler, taryh kitap okap görmediler. O, bu zatlara mümkinçilik ýog-a. Sözüň eti köp. Biz agzala etdile diýýä. Ýok bizi hiç kim agzala edenok. Biz agzala bolmak isleýäs. O şondan ol. Bizi hiç kim agzala etmeýo. Sen bilýäňmi, bilýän bolsaň gelde öwretda diýýä. Ine şoňa nädip jogap berjek. Seret özi bir ýerlerden geldi girdi ýazmana başlady. Çünki höwesi bar adamyň. Häzir mekdep döwrüşiňe doska çykdy hat ýaz diýseň eli sandyrap tutýa mel saklap bilmän doskada eli titräp durýa bilýäň ýöne Şu wagt ylgap geldi-de aýak aldyna klewaturada harp ýazýar, gözüňe türkler hat ýazýar. Fenatyklar höwesi bar adamlaryň ýazmana kommentariý ýazmana höwesi bar käşgä şul ýutubda watan habarlaryň kanaly bar şolam bir kommentariý bölümini açyp goýan bolsady bilýäňmi ýutuba girýäň bolanam watan habarlaryň bir sanak ýutub kanaly bar bolanam şol kommentariý bölümini ýapyk goýýar bilýäň şolam açyk goýsady bilýäň şu adamlar baryp şo taýda kommentariý ýazmany öwrenerdiler bilýäňmi birazjyk telefonyň klawaturasyna türkmen sözlüklerini öwrenerdiler. O harpa seredýäň orsça, manysyna seredýäň türkmençe. Men ýene özem öýle bir gramatny ýazýarlar. Sen edip gör harplyk, harplygy orsça, manysy türkmençe. Men aýtýan-eý adamlar ýaman ukyply. Köpüsi owadan bir şekilde kommentariýa ýazýarlar. Şu Watan habarlarynyň ýutub kanalynyňam kommentariýa bölümini açdyrmaly bir zat edip. Şatyr diýmesin bizlere diýýä. Maňa diýiň men şatyr. Men şatyr. Maňa diýiň, men şatyr doganjykmy, bundan böläk direliş şatyr diýäýiň. Size gerek men şatyr. Indi size diýip bilmezler. Boş gürlemede gel-de bärde gürle uzakdan üýrmede diý. Adamlaryň jany ýanýar görýäňmi? Ýogsam şu wagt meni, ine şu wagt efirde Ýolöten etrabyndan biri diňläp otyr meni. Syn edýäňmi? Şu wagt Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan biri meni şu wagt gelip ýörite diňläp otyr. Syn edýäňmi? Tagtabazardan, ýagny Türkmenistanyň her ýerinden gelip meni diňläp oturan watandaşlarymyz bar. Indi meniň ýurduň içinde gürlemekligim, ýurduň daşynda gürlemekligimiň näme tapawudy bar, meselem? Hü? Syn edýäňmi? Ýagny bu internet ulgamynda seniň oturan ýeriňe bagly däl-ä, aýdýan sözüňe bagly. Aýdýan sözüňe bagly. Seniň agzyňdan çykjak söze bagly. Sen edýäňizmi? Sen gozgalaň etjek bolýaň diýýär. Adamlar meniň türkmençe sözlüklerime-de düşünenoklar-aw. Adamlar görýäňmi, indi biziň watandaşlarymyz türkmen dili edebiýatdan okamansoň, türkmen sözlüklerine-de düşünenoklar. Ine, şulary aýdyp otyryn-a, doganjyklarym, gaty kyn, türkmen dili edebiýatda okamadylar, ylym-bilim almadylar, täze prezidenti näme etjek onda diýýän. Bize şu prezident gerek diýýän. Gowy, her kimiň islegi ol. Meselem, bu prezident biriň göwnüne ýarap biler, meniňkä ýaraman biler, bul halkyň haky bi. Prezident saýlawa zada gatnaşaňyzokmy sizler, görmediňizmi onnalak zat? Ýa bular täze watandaşlyk aldylarmyka? Ýa sen ýaňy ýakyn türkmençe kommentariý ýazmany öwrendiňmi? Türkmenistanda prezident saýlawy zada seçim saýlaw zat bolýa, adamlar özüniň razylygyny ýa närazylygyny bildirip bilýä. Göz öňüne türk göz. Türkmenistanda adamlar özüniň närazylygyny bildirip bilýä. Ýurduň abatlygy nämä degenokdy. Eý, şu wagt sen türkmençä düşünýäňmi? Bilä, bu düşünýänem däldir-ä, Seýit Atabaýew diýýär. Men, özbek kardeşim, men saňa nasyl aňlatsasamkam, ýa men seňa saňa düşündirmeklik üçin hem özbekçe, hem türkçe, hem orsça garyp geplemelimi, näme etmeli, nädip düşündirmeli men saňa? Men şu wagt başga bir zatlar aýdyp otyryn, sen düşünip bileňok maňa. Bilä men saňa düşündirmeklik üçin orsça, özbekçe, türkçe, türkmençe garyp geplemelimi, näme etmeli? Bir siziň diliňize düşünýän birem däl dagy wah men pahyram bar kör zehin bolamsoň nädip düşündirjem bilemok men şu wagyt nädip düşündirsemkam. Ty mine panimaýyş ýagşymys ýok bilä. Wah meni kyn ýagdaýa goýýaňyzda men dil öwrenmeli doganjyklarym. Dil öwrensem onda men size oturyp düşündirerdim bilýäňmi men şu wagyt näme diýip otyryn näme aýdyp otyryn Ýagny wah men wara men diňe türkmençe gepläp bilýäna. Şony aýdýanda Seýit Atabaýew. Şol size nädip düşündirjegimi bilemok. Ynha şol Türkmenistanda prezident seçim saýlaw bolýar. Ýöne mugallymam geldi seret bulara täsir etýär size. Mugallym sen bamyň-o? Ana Serdar Berdimuhamedowy bu sapar aýyryp gyzyny getirýärler öýdýän wara. Şo neme Kim şol gyzynyň ady kim? Ilki türkmençe gürlemäni öwren diýägal bu diýä degişmeler diýä. Bular kima indi? Bu pahyrlaram bara prezident neme diýdim da bu. Eee bulara näme boldy ejeňiz kim ejeňiziň ýyrtyk damaryndan basdym öýdýän ha. Bir zat bir damaryňyzdan-a bas bilmeseň bularyň e, ýörite telegram gruppasy bar. WhatsApp mi telegram gruppasy bar bularyň. Eger şul efirde e, köp zatlar aýdylyberse, efiriň e, gidip barýan akymyny üýtgetmeklik üçin efir alýarlar dany şol telegram gruppa atýarlar bilýäňmi? Telegram gruppa atýarlar we bularyň barysy çozýar danym biri sögüp kommentariý ýazyp başlaýar, biri başga bir zat ýazyp başlaýar. E, bular ýörite şu şekilde otyrlar. Ýöne hatda size gynandyryjy bir ýagdaý aýdaýyn, şol telegram gruppada siz saklap imleýän bara, olam ýok ediljekdir nesip bolsa. Men düşünýän, bularyň ýörite telegram gruppada, wassam, wassap gruppada oturýarlar, egerde diňe maňa edilenok ol. Ol hemme kişä edilýär. Meselem, tiktokda kim ýaýyn açýan bolsa, ýaýyn açýan gyz, oglan tapawudy ýok. Ýaýyň açylyp oturan bolsa, eger şo taýda halk köpçüligi agzybirlenişip, özara gülüşip, gürrüň edip oturan bolsalar, şol ýaýyny alýarlar danem, şol telegram grupba taşlaýarlar, welinem şonda çozýarlar. Gelip seni kemsidip sögüp başlaýarlar, gelip seniň namysyňa, mertebäňe degip başlaýarlar, seniň gürläp oturan zadyňy üýtgetýärler danem, sen halka sögürin ýalak edýärler bilýäňmi? Bular ýörite edilýär, çünki bul Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwründe döredildi ýörite. Ýaýyn açýan gyzlary, oglanlary halkdan elini üzdürmeli, halkdan seni sowatmaly bilýäňmi? Ýagny bir sygyr syýer, müň sygyr taýýar etmeli. Bular gelýärde seniň namysyňa, mertebäňe, käbäňe, ejeňe sögüp başlaýarlar. Onsoň senem gaharyňa halka sögüp başlaýaň bilýäň, adamlara sögüp başlaýaň, halky ýigrenip başlaýaň. Ondan soň moralyň bozulýar, ýüregiň agyrýar, onsoň efir açasyň gelmeýär, ýaýyn açasyň gelmeýär, halka ýüzlenesiň gelmeýär, ýagşylyk edesiň gelmeýär bilýäňmi? Halka ýagşylyk edesiň gelmeýär. Birhili höwesiň bolmaýar. Göz öňüne turup gör, höwesiň bolmaýar. Bular ýörite edilýär doganjaklarym. Bular baryp Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwründe zehinli zehinli tanalýan şahsyýetleriň halkyň söýmekliginiň öňüni almaklyk üçin döredildi. Türkmenistanda söýüljek şahsyýetler diňe Gurbangulynyň maşgalasy söýülmeli, sylanmaly, hormat goýulmaly. Serdar, aýal doganlary, ýegenleri, Gurbanguly bular internetde bolsun, köçede bolsun, telewideniýede bolsun diňe şular söýülmeli, öwülmeli. Şonuň üçin ýörite proýekt, prože guruldy bilýäňmi, ýörite adamlar, oglanlar, gyzlar ýetişdirildi. Bular näme edýärler, bular internet ulgamynda seniň beýniňi zäherleýärler. Saňa nebsiňe, mertebäňe degiji sözler, kommentariýa ýazýarlar, seni halkdan sowadýarlar. Halky sögeriň ýaly edýärler. Halky ýigreneriň ýaly edýärler. Seni tanymal, tanalýan bir atly-abraýly şahsyýet bolmaklykdan eliňi sowadýarlar. Bul ýörite prožasy bar bunuň. Ýöne siziň prožaňyzy başyňyza ýumurmaklyk üçin ýörite geldig-ä bizlerem bu taýyk. Çünki birinji kesel döredilýär. Birinji kesel döredilýär. Soňra waksina derman döredilýär, bilýäňizmi? Kesel, derman ikisi birlikde döredilýär. Ilki kesel ýaýradylýar, soňra şo kesele garşy derman, derman satylýar we şeýdip biznesmenler pul gazanýar. Syn edýäňizmi? Indi alymlar, professorlar bilen gepleşýärler, halk köpçüligine kesel ýaýradýarlar we telekeçileriň eli bilen hem derman satýarlar. Şeýdip birgiden pul gazanýarlar. Edil şony nalak meselem, hökümet bulary döretdä. Bulary ýok etmeklik üçin hem ýörite adam döredildi. Bular tanalýan şahsyýetleri ýok etmeli, soňra bularyň özüni ýok etmeli. Ýörite adamlar ýörite adamlar döredilýär, bunuň üçin ýörite okuwlar bar, okadylýar, saňa bilim berilýär, öwredilýär, düşünýäňiz dälmi? Şu wagt syn edýän bolsaňyz tüweleme biziň gyzlarymyz, erkeklerimiz tanalýar. Çykyş edýärler, gülüşýärler, degişýärler, gyzlarymyz we owadan-owadan tanalýan şahsyýetlerimiz köpelip gitdi. Gowy görülýän, halkyň söýgüsini gazananlar köpelip gitdi. Çünki näme üçin? Tanalýan şahsyýetlere garşy döredilen adamlar ýok edilmeklik üçin döredilen hereket güýçli bir depginde herekete geçýär we tanalýan şahsyýetlerimizi goraýar. Bilýäňmi, ine şu wagt biziň Bir giden gyzlarymyz, oglanlarymyz bar, tanalýan şahsyýetlerimiz bar. Bulary halk köpçüligi goramana başlady, goldamana başlandy, birek-birege söýgi, mähir ýaýmana başladylar. Üns berme diýýärler, oba Alla tabşyr diýýärler, dogam et, dogam et diýýärler, bir-birini goldaýarlar. Düşünýäňiz dälmi? Ýagny tanalýan şahsyýetlerimizi, halkyň söýgüsini gazanan adamlary goraň, goldaň doganjyklaryň. Çünki bulary psihologiski tarapdan trawmaly etmeklik üçin ýörite adamlar döredildi. Ýörite bilýän bular uzakly gün internet ulgamda oturyp ejesine, namysyna, mertebesine sögüp kommentariý ýazyp oturýarlar bilýän şol tanalýan şahsyýetleriň psihologiýasyny bozmaklyk üçin. Bularyň içinde käbir ukyplylaram bar, owadan bir şekilde kommentariý ýazýanlaram bar. Bu zatlar ýörite okadylýar, ýörite saňa sapak berilýär, öwredilýär. Ýöne bularyňam Bularyňam soňy aýylganç. Bularyň soňy diňe ölüm bilen gutarylýar, çünki hökümet yzyny arassalaýar. Hemişe yzyny arassalaýar, yz goýmaýar. Yz goýmaýar, arassalaýar. Arassalanjakdyr bularyňam köpüsi. Tanalýan şahsyýetlerimizem köpelip gider, söýülýän şahsyýetlerimizem köpelip gider. Bagşylar, gowy-gowy halkyň söýen şahyrlary we halky, taryhymyzy wasp edýän şahyrlarymyz köpeler. Hoş geldiň Şaperi, oňatmy ýagdaýlaň? Gitdigiçe gowulaşyp gider doganjyklarym. Ýeter ki birek biregi goraň, goldaň, birek birege mähirli sözler aýdyň. Ýagşy söz diýýär, ýylany hinden çykar diýýär, ýaman söz diýýär, gylyjy gynyndan çykar diýýär. Şonuň üçin birek biregi söýüň, hormat goýuň. Hüşgär boluňda aklyňyzy aklyňyzy ulanyň doganjyklarym. Aklyňyzy ulanyň. Syn edýän bolsaňyz Ýagny bir wada çozandyrlar, çünki temany üýtgetdiler şol ortada bilýäň, sebäbi bizler her welaýatynyň ýaşaýjylary öz häkimini saýlap seçmäne haky hukugy bar diýip gowy gürrüň edip otyrdyk. Halkyň bähbidine peýdaly bolaýjak maglumatlary paýlaşyp otyrdyk welinem meniň ýaýnymy aldylar danym şol telegram grupa atdylar welinem hemmesi çozup biri sögüp başlady biri neni edip başlady biri kemsidip başlady ýagny biziň ünsümizi sowdular görýäňizmi ýöne ünsümizi sowup bilmeýärler Çünki öýle bir antiwiruslar ýetişdirildi ki siziň deriňizi sypyryp saman dykjakdyrlar. Bunam bilýär bular. Bularyň soňunyň gowluk däldiginäm bilýärler çünki bular döredilenden soňra bulara garşy hereketem döredildä. Kesel bar, wirus bar, wirusa garşy antiwirus bar diýýärler şonda alak doganjyklarym. Her bir zat bar. Gowluga barýaňyz. Ýöne etjek haýyşdym bar, her kim özüni düzetsin, ahlak, medeniýet, däp-dessur tarapdan özüňize geliň. Özüňize geliň doganjyklarym. Çünki adam ýalak zalym, adam ýalak mähirli zat ýok. Özüňize ýetip gör. Şoňa türin birek-birege Hoşniýetli boluň, birek-birege mähirli boluň, bir-biriňizi goraň, bir-biriňizi goldaň. Biziň bir gül ýaly türkmen milletimiz bar, tüweleme sap-sary bugdaý reňk türkmenlerimiz bar-a bizleriň-ow. Bir wagtlar şu mamalarymyz şörüniň saç çagasyny örüp çykyp goýýardylar, şörüniň saçyny mamalarymyz bilýäňmi, çekidäniň süzek suwuna ýuwýardylar öýtýän saçyny. Ha, bilýäňizmi şony, çekidäniň süzek suw diýlen bir zat bilýäňizmi ýa eşidip görmediňizmi? Süzek suw diýilýärmi, näme diýilýär-aý şoňa? Şol süýt, süýt näme edip bir zatlar edip, şo çekide halta salyp goýýarlar, şondan suw damyp durýar-a, şoňa süzek suw diýilýär-de şoňa. Çekide haltada birlerem ol çekidäni çekide haltany al gidýär diýipdi. Şol süzek suw bolaýmasa şol bar-a. Şoňa saçyny ýuwýardylar bilýäňizmi? Şöwlene kümüş burgaçka dakyp. Türkmeniň özüniň bir giden edim-gylymlary bar, baýramçylyklary bar. Türkmeniň öz hemme zady bar ary. Hä? Türkmeniň hemme zady bar a. Dilimiz bar, medeniýetimiz bar, däp-dessurymyz bar, baýramçylyklarymyz bar, bir giden tire-taýpalarymyz bar. Beýleki milletlerden nämemiz kem? Hü?

Agşam nesip bolsa gepleşeris.